Jadi kan itu deh karena banyak nang katuju. Nah, kan di daerah kita nih kesenian nang ada nih kan gandut, nah ada kan tari-tari japit. Berarti itu sebelum Mamanda.
Nah, ah, ya bayi, ba- artinya bayi-bayi nang kayak itu Oh, lah, bayi bayi-bayi. Mamanda, oke. Jadi kan memanda memanda nih untuk nang bakisahnya tuh kada ada lagi kan paling belamut. Mm-mm. nang artinya nang batutur aja nang bakisah doan

Manang bujur-bujur topnya tu kan. Itu sidin tu pokoknya ketujuh orang tu bang apabila kada turun anu tu orang kada bulikan mm-hmm. jadi itu laut kan basirun tu turunnya tu sekitar pukul empat para kurang para kurang bersubuh bari itu oh, kan tahu juga orang bersubuh bersubuh kan ada ada tahu pokoknya sampai siang tuh nggak nu
kisahnya tuh Tugu urang haja. Bariri kadada kasanian pang lah, kadada hiburan lain-lain. Sapasial itu haja. Sama haja wan urang buwayang bahari tu sampai ka sampai kada baumbayang lagi anu wayang. Nah nitu bahari tu. Kada kawitan lagi jar urang tu.
Kada kawitan lagi umbayang wayang. Jadi kada tahu urang basubuh. Itu, jadi bamaju mamaju kan ka sini ka. ka parigi, di parigi tu nang karap maadap apa nang capat beradaptasi tu kan. Itu ya. sidin tu dasar niat sidin yang berdua tadi lah anak bawa anak mengadakan di sini karena diundang orang ada. Ada, oh. asalnya kan beramian aja. Oh, enggak enggak eh, beramian. Kita beramian kayak apa kita anu bakarasmin dah. Iya iya iya.
Jana anggah putih dan anggah irang dah. Anggah. Jadi dari kayak itu kan saya kong putih, saya kong irang orangnya. Jadi karena ngaran sidin kada lagi tu banar jadi nang tahu tu orang anggas putih anggai irang haja itu jadi ambil lagu tu ya ini baliuk liuk tadi bang jadi ulah kisah itu tadi pakai kerajaan pokoknya kisah tu kerajaan jadi memanda kita di daerah kita ni istilahnya tu istana sentris jar orang menyambat kan kisah kerajaan haja pasti tentang kerajaan.

Tambah memajuk ka tak pemagaungan tadi ada bubuhan nang harap-harap jua jadi nang paling top banar tu laut Ambacirun bah hari tu tarus sampai ka sini sampai ka Dardai di anu di daerah Parigi Jagot jua itu terkenal pemandangan tu akhirnya seluruh.

Alih, nya lisan yang anak. Sampai wahai ini kan buan anu, buan banjar doa hanya saikung berdua aja. Nah, bisa lagu dua doa, ya Allah. Nah, lagu dua nang macam lagu dua tuh gasan beladon kan. Hmm. Lagu dua. Raja memuja negeri itu lagu dua. Itu banyak nang kada tahu itu kada dapat soalnya kebanyakan nah, liuknya. Nah, lalu buan itu bayi lagu, buan di daerah uh, Subau, Barabai,

Jadi baulah inya itu manuruti kaya di Mamanda ini jadi ngarannya Batu Bau buhannya. Oh kada kawan disambat Mamanda. Balum balum Mamanda nang urang amun wahini nang madahakan Mamanda tu Bau tu ya bubuhan Banjar. Jadi lagunya lagunya Ampat per Ampat. Lagunya ampat barampat kada ada baliliuk. Aduhai ayahanda wajir bak tibak dangdung bak tibak dandung kaitu amun kita tu kan amun kita lagu dua kita yang baik budi dunda halus baliliuk baliliuk ha nita itu nang inya kada kawa manurti nah itu. Benda leper aja. Ah. Ngalih lah tingkat eh, kesulitan. Jadi ambil udahnya nah kaita ampat per ampat. Lagu dua putrinya juga diulahnya ampat per ampat. Bagung terus bagung nang popnya pak. Satu dua tiga gung tak tak gung. Nah, kalau lagu putri itu kada pak di mana putingnya hanya bagung. Hmm. Doa ya kakanda dum dum

Buhan Banjar tu kada kawa maanui inya, maadupsi nang bujur-bujur, akhirnya dicampurnya antara Tubau lawan Mamanda. Tubau tu pulang kawa modern inya, kawa kisah kolinial, kisah kumpeni, kisah apa, kawa inya. Artinya kada harus kerajaan. Kada kerajaan haja, memang ada sedikit kerajaan bisa jua inya. Nah di situ nang. Membedakan.
Nah itu.
Jadi pada saat.

Nah, di kita harapan satu, harapan dua. Mm -hmm. Karena harap kalau perdana menteri ya mungkin sama kan. Berarti yang membedakan antara Pariok lawan Tubal tadi selain dari naskahnya kadarus kerajaan ya eh. Tubal lawan pembukaannya tadi eh, bilanya Pariok baladun baladun bilanya bakunon oh bakunon hmm.

harus connect harus memperhatikan eh, nih ada kada kawan yang sembarangan dah iya.
nah ya nang bujung dong kalinya nang tukang sayurnya belum tuntung lagi eh?